tana jammaruuf deemnu barnoota usuulu salaataa usuulu usuulu salaataan kun immoo barnoonni isa keessatti hammatamu wanni isa keessatti baratamu barnoota aqiidaa itti kararra'e kan immoo barnoota aqiidaa waan garaagaraa waan hedduu nama kenna immoo akkaan kan fayyadu

abbaa tawhidaa abbaa aqiidaa Asheekh Muhammad ibn Abdul Wahhaab isaantu kitaaba kana allafe rahimahullah rabbiin rahmata isaanii haa godhu rahmatan waasi'a rahmata bal'oo rabbiin mootu isaaniif hayyeqa rahmata haa godhu Nutillee har'aan tana kitaaba sheekaa kitaaba Asheekh Muhammad ibn Abdul Wahhaab rahimahullah kitaaba isaanii kana barachuuf deemna. Kitaaba isaanii kana immootu waan isaan ummata islaamatiif gumaachan gumaacha isaan immootu ummata islaamatiif kaahan kana barachuuf deemna yoo rabbiin keenna fedhe inshaallah dandeettii rabbii keennatiin fedha rabbii keennatiin isa kana hayyee ka barachuuf deemna.

Asheekh Muhammad ibnu Abdul Wahhaab, I'lam jechuudhan hayyee ka jammaran. Maaliif kanaan jammaran jennaan, namni yoo waa hin beekin waan tokko dalagee hin dandahu. Nama waan tokko beekutu waan tokko hayyee ka dalaguu dandaha. Nama waa beekutu waan dalaguuf deemu san dalaguu dandaha. Yoo waa hin beekin wanna tokko hayyee ka dalaguu hin dandahu. Waa dalaguun duratti kan dursu beekkomsa. akkuma rabbiinuu jedhu subhaanahu wa ta'aalaa qur'aana isaa keessatti fa'alam annahu laa ilaaha illallah beeki gabbaramaan haqaan gabbarame rabbii tokkocha malee hin jiru jechuu beeki jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa eega hayyee ka gabbaramaan haqaan gabbarame rabbii tokkocha malee hin jiru jechuu beeytee geessite eega sanii rabbiin gabbarta yoo immewtu tokkochummaa rabbii hin beeyne yoo tokkochummaa rabbii kana hin baratin yoo wahdaaniyyummaa rabbii hin baratin yoo dandeettii rabbii hin baratin akkaataan ati itti hayyee ka rabbiin gabbartu hin jiru jechuu yoo immootu beekumsa qabaatte beekumsa irratti hayyee ka rabbiin gabbaruu deemta rabbiin gabbarta beekumsa irratti rabbiin gabbarta I'lam, Kanaafuu maal jedhan hayyeekaa Asheekh Muhammad ibn Abdul Wahhaab wayita kitaaba isaanii jammaran I'lam, Beeki, walaa takun jaahilan, wallaalaa hin tahin, bi'umuuri duniyaa, bi'umuuri diin, wallaalaa hin tahin, amrii diin kana keessatti wallaalaa hin tahin. Yoo hayyeekaa amrii diin kana yoo hin baratin ati wallaala. Amrii diin kana yoo hin beeyne jaahila. Jaahilli immootu Rabbiin gabbaruu hin dandahu. Wallaalan namni hayyee kaa diin isaa hin hubatiin, namni diin isaa hin baratiin, namni diin isaatti irraa hubannoo hin qabne, namni, namni diin isaa hin beeyne Rabbiin gabbaruu fi Rabbiin ibaaduu hin dandahu. Waa takka hujuu hin dandahu jechuu. Namni hayee ka akkanaan osoo waa hin beeyne ka'eetiniin waan tokko hin dalaga yoo ka jedhu taate, wanni inni dalaguuf deemu sun isaaf hin deemu jechuu. Yoo waa beeke namni tokko amrima dun, amrima diin, amrima duniyaa tana keessatti waan tokko yoo beeka waan tokko dalagan. Waan tokko ka hin beeyne immootuu hin dalaga jettee yoo ka ta, ka kaatu taate, sitti ulfaata dalaydee hin dandeettu jechuu. Amriin diinii immootuu sanii oli.

Warri waa beeku fi ka waa hin beeyne wal qixxaahanii ka Rabbiin jedhu, ka heeka amrii diin kanaa beeku fi ka amrii diin hin beeyne, amrii hayeekaa diinii hin beeyne gara gara jechu. Namni yoo amrii diin kana beeke, yoo hayeekaa diin al-islaamin barate, beekumsa isaa san irratti Rabbii isaa cibaada, Rabbii isaa sodaata, yoo dogongore illee immootu daddafeetiniin hayeekaa dogongora isaa san irraa hayeekaa tawbata jechu obboleewwan kiyya.

je'anii maal itti aansan rahimakallah rabbiin rahmata siif haa godhu rabbiin himmootuu sirratti haa buusu rahmata isaa rabbiin rahmata isaa sirratti haa buusu watunajjuu bihaa mihyekaa akkuma san immootuu dallansuu isaatirraa rahmata si haa baasu iyyaka dallansuu isaa jalaa si haa baasu dallansuu isaa jalaa si baasee rahmata isaa hayeekaa sirratti haa roobsu

dirqama taha, mukallifee nama immootu hayyee kaa mukallifa barnoonni kun isarratti dirqama tahe irratti dirqama taha maaltu barachuun beekun amrii hayyee kaa diinii kana beekun dirqama taha zukuura wa inaatha dhiira irratti illee dubartii irratti illee xiqqaa irratti illee guddaa irratti illee dirqama taha Maaltu barachuun arba'u masaa'ila? Mas'alaa afran hayee kaa ganaa itti dhufuuf deemnu tana hayee kaa ganaa itti dhufnaa inshaa Allah isii tana barachuun dirqama taha muhimmatun fi diini shaamilatun lah ta hayee kaa amrii diin kullii qixxiftu tana hayee kaa barachuun dirqama taha eennu irratti mukallifee irratti mukallifeen suni dhiira tahee

waan immootu waajiba tahe barachuuf deemna namarratti waan waajiba tahe mo'aan hayyee kaa isa beekuun nama hundarratti dhiirarrattillee dubartii irrattillee diqqaa irrattillee guddaa irrattillee waan waajiba tahe barachuuf deemna sunni maali min ma'rifatil abdi rabba gabrichi hayyee kaa rabbii isaa beekuu Gabrichi, gabroonni Rabbii isaa beeku, ha Rabbiin hayee kaa yoo beekan Rabbiin gabbaran, warra hayee kaa ha Rabbiin beekutu Rabbiin gabbara. Har'aan tana warri hayee kaa diin hin beeyne, kan hin mootuu Rabbi sadi jedhu, Rabbi jaartii qaba, Rabbi ilma qaba, Thaalithu thalaatha warra jedhu kun hayee kaa maaltu kanatti isaan fide, ilmii hayee kaa diinii kana keessa gadi bu'anii hubachuu dhabutu kanatti hayee kaa isaan fide jechu subhaanallaah. Kanaafuu wanni namarra dirqama tahu maali? Wanni gabriyyee ka usuulu salaataa keessatti wanni nuti har'aan tana barachuuf deemnu waan namarratti hayyee ka barachuun dirqama tahe waan insaanii irratti isa beekuun hayyee ka dirqama tahe dhiira irratti illee dubartii irratti illee diqqaa fi guddaa irratti illee waan hayyee ka barachuun dirqama tahe barnoota hayyee ka kenna ka usuulu salaataa kana keessatti barachuuf deemnu rabbiin nu fedhe inshaallah. min ma'rifati al-'abdi rabba wa anwaa'i al-'ibaada ammallee ba'da hayyee ka Rabbiin beeke anwaa'a hayyee ka roga 'ibaadaa akka itti Rabbiin 'ibaadan 'ibaadan immoo tu Rabbiin jaalatu ta akkami 'ibaadan Rabbiin jibbu ta akkami tan hayyee ka har'aan tana namni hedduun Rabbi gabbarra jedha garuu hoo gabbartiin Rabbiin gabbaran tuni akkaata Rabbiin itti nama ajajeen malee namarraa hin fuudhamtu Akkaataa Rabbiin itti na gabbari, akka Rabbiin itti na ibaadi, akka Rabbiin itti na hayee ka sodaadhu, akka Rabbiin itti na kadhadhu, akka Rabbiin itti hayee ka birmannaa narra barbaadi jedheen malee walumaa galatti ibaadaa Rabbiin keenna hayee ka naan ibaadaa, na gabbaraa, akkattiin hayee kana sodaadhaa jedhee jedheeniin ala yoo ka baanu taate ibaadaa jedhameef marti ibaadaa hin taatu jechuu. Ibaadaa jennee har'aan tana dirree Sheekanaa Huseen finnee yoo ka wareega qallu taate kun ibaadaa hin jedhamu. Ibaadaa jennee, wareega jenneetiniin, akkuma san immootu waan gara garaa namatti hayee kaa waan gara garaa goflaa jennee waan gara garaatiif yoo ka hayee kaa ibaadaa goonu taate kun ibaadaa hin jedhamu. Ibaadaa jennee yoo namaaf ka sujuunnu taate kun ibaadaa hin jedhamu. Ibaadan hayee ka wanna irraan tana nuti immootu barachuuf deemnu inshaa Allaah kitaaba keenna kana keessatti fuulduratti wanna nu barachuuf deemnu gabrichi Rabbii isaa beeku Ammallee immootu anwaa'a ibaadaa, ibaadaa Rabbiin jaalatu, ibaadaa Rabbiin immootu hayyee qarra nu kaahe ta Rabbiin itti nu ajaju san barachuuf deemna jechuudha inshaa Allah biiznillaahi ta'aalaa. Allatii amara Allaahu bihaa. Ibaadan sun immoo ta Rabbiin keenya itti nu ajaje jechuu. Ibaadan nuti hayyee karoyne ibaadaa suni ta Rabbiin keenya itti nu ajaje hayyee ka barachuuf deemna. Wa ma'rifatul abdi

Barnoota keenna kana keesatti hayeekaa barachuuf deemnu martabaa hayeekaa diin keenna, arkaana hayeekaa diin al-islaam, akkuma san immootuu hayeekaa wa ma'rifatu nabiyyi sallallaahu aleeyhi wa sallam kana hunda hayeekaa barachuuf deemna inshaa Allaahu bi'idhnillaah il-kariim. Al-uulaa, Barnoonni keenna hayeekaa mas'alaan afran tan hayeekaa nama hundarratti isii beekuun dirqama taatu suni min tilkal masaa'il,

Nuti hayyee kaa mas'alaan afran tan immootu nama hundarratti isii barachuun dirqama taate san irraa, wa ma'rifatu ma'rifatullaah Rabbiin beekuu, Nabiyyii isaa beekuu, diin isaa beekuu, di hayyee kaa wa ma'rifatu diinil islaam kana hunda hayyee kaa beekutu namarratti hayyee kaa mas hayyee kaa dirqama ta jechuu. Namni hayyee kaa Rabbii isaa beekuu dirqama namarratti ta

Rabbi hin beekuu, Nabiyyii isaa beekuu, diinal Islaam hin beekuu maalin? Adillaadhan. Adillaan kuni hoo maali? Qur'aana fi hadiitha. Qur'aana fi hadiitha. Athaani kan lammataa al-amalu bihi. Waan hayyee kaa beeyne kanati dalagu. Waan beeyne kana itti dalaynee hojirra oolchuu. Waan beeyne kana hayyee kana itti dalaynee hojirra oolchuu. Namni waan baratu tokko wanni baratuuf maalifi? Waan barate san hojirra oolchuuf barata. Waan barate kana immootu hojirra oolchuutu dirqama namarra ta'a jechuu. Waan barate kana hojii hojirra oolchuutu dirqama namarra ta'a. Fakkeenyaf, wahdaniyyummaa Rabbi barannee jirra, tokkochummaa Rabbi barataa jirra, tokkochummaa Rabbii san hojiin argamsiisu. Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam gabricha Rabbiiti, ergamaa Rabbiiti jennee barachaa jirra, kana hayee ka hojiin argamsiisu. Akkuma san immootu wa ma'rifatu diinil islaam, diinal islaamiin kun hayee ka diin haqaa, millaa bareedduu, millaa gaarii, ta Rabbiin keenna hayyee ka filateetiin hayyee ka nuuf kenne tahuu eega baranne, isiin tun amantiin tun amantii gaarii tahuu beeynee isii tana hayyee ka hojiin argamsiisutu dirqama nurra taha. Al-thaalithu, kan sadaffaa, Ad-da'watu ilayhi, gara hayyee ka diin kanaatitti nama yaamu, gara diin kanaatitti nama yaamu, eega baranneetiin hin geessine baranne jennee taa'uu qofaa miti, baranneetiin hin eega jenne gara hayeekaa diin kanaatitti nama yaamutu dirqama namarra ta'a jechuu gara diin kanaatti nama hiika nama yaamutu dirqama nurratti ta'a jechuu obboleewwan kiyya obboleetti wantan islaama kan immootu afraffaa assabru alal adhaa sabbarutu dirqama namara taha waan immootu adaa hayyee ka karaa diin kanaatiin osoo barattu osoo barsiiftu osoo hayyee ka waan gara garaatiif diinal islaamin kanaaf hayyee ka ajiti haada gootu yoo adaan ka sirra gahu taate hayyee ka adaa kanarratti dirqa hayyee ka sabbarutu obsa qabaachutu sabrii qabaachutu dirqama hayyee ka namara taha jechuudha.

sabbarutu hayyeekaa dirqama namarra ta'a obboleewwan kiyya obboleettiiwwan teetan islaama insha allah har'aan tana hayyeekaa barnoonni keenna muqaddimata yoo rabbiin fedhe insha allah darsii itti aanurraa kan walitti deebinu taha asumarratti dhaabnaa yoo gaafin jiraatanii gaafattan insha allah wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh